Salowmalikim gadyrly dostlar, bu gün Islam Ramazanowiç Mahaçew barada gürrüň ederis. Islam Mahaçew bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda Dagystanyň Mahaçkala şäherinde dogulýar we Islamyň kiçilikden uje sporda höwesli bolup, ilki taekwondo, wuşu, sandal, soň futbol oýnar, soňam göreşe geçýär. Edil şo zalda-da bul Habib Nurmagomedow bilen dostlaşýar. Soň Abdulmanap Nurmagomedow, ýagny Habib Nurmagomedowyň kakasynyň zalyna geçip şo taýda türgenleşip başlaýar. Maşgalasy täze Huşet obasyna göçenden soň Yslamyň günlük grafigi şeýle bir aýylganç bolup başlaýar. Yslamyň gününiň başy daňdan sagat altyda Ýeňil ylgaw bilen başlanýar. Ondan soň gelýär-de uniwersitete gidýär. Uniwersitetden çykandan soň ýene-de zala trenirowka etmäne gidýär. I öýüne gije dokuz, onda gelýän wagtlary bar eken. Hatda Yslamyň öz gürrüň bermegine görä, iň soňky marşrutkaýa ýetişibilmän on bire, onkä gelýän wagtlamam bar.

Sport bilen zanimatsiýa etmek üçin az-owlak çykdaýjylar bolýan eken, şo çykdaýjylary ýapmak üçinem ahrana bolup işe giripdir. Bu ahrana bolup işlän ýerindäki başlygy haçan trenirowka gitmeli bolsa, şo trenirowka gitmeli wagtynda goýberýän eken i trenirowkasyny edip gelip ýene-de işini dowam edýän eken. I şu gün şu günem şo Yslam şo başlygynyň eden ýagşylygy üçin şu wagtam şoňa minnetdar bolup gelipdir. Islam Mahaçewiň ilkinji üstünligi iki müň dokuzynjy ýylda gelýär. Ol altmyş iki kilogram agram derejede çykyş edip, Rossiýanyň baýboý sambo boýunça çempiony bolýar. Iki müň on birinji ýylda Islam MMA karýerasyna başlaýar, ýöne baýboý sambodan ýaryşa çykmagynam bes etmeýär. Şu MMA-dan ýaryş ýok bolan wagty baýboý sambo boýunça-da ýaryşa çykýan eken. MMA-da M один Global Promotion-da çykyş edýär we UFC geçmezden öň MMA-da on bir gezek çykyş edip, on birsinde-de ýeňiş gazanýar. Iki müň on dördünji ýylyň ikinji oktýabrynda UFC bilen dört boýluk kontrakta gol çekýär we iki müň on bäşinji ýylyň ýigrimi üçünji maýynda Lýo Kunsa garşy çykyş edip, ony demikdiriji tilsim bilen, ýagny uduşaý şiprion bilen ýeňiş gazanýar. On iki nol hasapda yzygider ýeňiş bilen gelýärkä, bu braziliýaly sportsmen Adriano Martinsden Nokaut arkaly ýeňilýär. Häzirki güne çenli bu ýeňliş ilkinji we iň soňky gezek ýeňilişi bolýar. Soň bul Gleýson Tibau bilen çykyş edýär. Bul braziliýaly sportsmen haçan-da Habib üçin iň agyr garşydaş bolan hem bolsa, Islam bilen beýle däl. Islam bilen bul ringiň içinde bary-ýogy elli ýedi sekunt saklandy. We Islam muny nokaut bilen ýeňdi. Soň kanadaly sportsmen Kaýn Jonson bilen çykyş edýär we ony birinji raundda agyrdyjy emel bilen, ýagny bolewoý priýom bilen ýeňmegi başarýar. Soň bul ýaş hem-de zehinli sportsmen Arman Çarukýany ýeňmegi başarýar. Ondan soňra bolsa ýene-de braziliýaly sportsmen Dawi Ramus bilen duşuşýar we ol duşuşykda klinçden dyz oklaýar. Ýöne birinjisi degmese-de, ikinji diýdi, göni barmaly nokadyna barýan. Ýöne bu klinçden oklanan diýdi, toçno nokadyna barsa-da, bul Dawi Ramusyň ýeňilmegine sebäp bolmaýar. Soň Islam ýene-de birnäçe sany güýçli sportsmenleri ýeňmäni başarýar we bul aralykda Islamyň treneri, ýagny nastawnik hökmünde görýän adamsy Abdulmanap Nurmagomedow aradan çykýar. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Habib Nurmagomedowyň kakasy we treneri. Habib şeýle diýýär, Meň kakam diýýär, Yslamy gowy görýärdi diýýär, iň gowy görýän okuwçylarynyň biridi diýýär we kakam gelejekki çempion Yslam diýýärdi diýýär. Şoň üçinem men kakamyň sözi bitýänçä Yslama trener bolmamy dowam ederin diýýär we şol soňky boýlarynyň hemmesinde Habib Nurmagomedowyň liçni özi Yslamyň sekundandy bolup durýar. Soň Islam Bobbi Grin bilen duşuşýar we Bobbi Grini nokaut arkaly ýeňmäni başarýar. We bu boýam oňa şeýle bir şans döredýär, UFC-de titulny boý Çarlz Oliweýra bilen uruşmaly bolýar we Ýeňil agramda çempion bolmak ugrunda söweşýärler. Şeýdip, Çarlz Oliweýrany hem ýeňmäni başarýar we ýaňy-ýakynda Dastin Porýe bilen duşup, Dastin Porýeni hem ýeňmegi başardy. Şu güne çenli Islam Mahaçew professionalnyý karýerasyna ýigrimi alty gezek çykyş edip, ýigrimi bäşisinde ýeňiş gazanmagy başardy we şo birje-de ýeňilişi bar, häzirki güne çenli birinji we iň soňky ýeňilişi.